Hai begulai enggau aku sekali tu Malala ok begulai ba channel PV nyadi sekali tu aku deka mai kita bekelala enggau siti da kayu kayu melaban nyadi tu meh kayu melaban ok uhh bisi ba aku ditu nyadi kebendar iya lokasi iya tu uhh enda jauh ari rumah aku di lubok entu ditu nyadi endur tu udah ditebas magang magang ok nyadi endur tu ditebas aku enggau indai ahaha nyadi udah nebas dua hari ke udah nyadi aku sekali tu. deka nebang okey ngena chainsaw okey sebedau aku nebang ngena chainsaw a kayu melabang tu ke bukai udah tebang magang-magang ngagai kita meda nadai agi kayu kin okey udah tebang nyadi kayu tu sengaja digalau ga aku laban aku deka madah ka kita a pasal kayu melaban nyadi mayuh kita nanya aku baka ni ka gaya kayu melaban nyadi a kenu kurang enti kitai tetemu ka bisi batu A tu cerita lah mitos amai ke enda aku enda nemu. Nganti kitai bisi tetemuka batu, batu surup melaban, bisi batu dia. Nyadi nganti kitai ngembuan batu nya di ibun kitai, kitai ke ngempu batu nya enda nemu tuai. A amai ke enda aku enda nemu laban enda kala, enda kala meda batu nya, enda kala ngibun batu nya, enda kala ngena batu nya. Tang tu meh mitos cerita kitai Iban. Nyadi kitai a ningaka penemu indai pasal. Batu suruk melaban tu indai. Ok nugai nyadi kitai ke meda tu iya empu iya empu batang iya ok aku madah ke kitai iya empu batang iya dulu ok nyadi batang kayu tu baka tu ok tu iya aaa nyadi iya bisi aaa ngelitik ngelitik ngelitik lebuh iya ngelitik mega tu iya nyau ba kaki. Biak aja jatok iya empu kulit a tok ah komai orang surok ini ndai surok iya nyadi nganti kita meda ah iya ngerupak ngerupak nyadi pudak baru ah tok iya tok terang gin ah tok iya ngelitik ngelitik ah nyadi ulih tangga ke kitai baka tok ah isi kita meda okey.
Putih baru iya makai ke biak. Nya kebuah kayu tu enda nemu tuai gamal iya. Laban iya empu ngelitik aja ja iya empu kulit iya. Ok nyadi indai nerangka mimit pasal kayu suruh melaban tu, batu suruh melaban.
Aki kami rayak kelia nya. Orang tuai kelia ke apai. Aki nya aki nemu batu suruh melaban. Nyadi aki tu tujuh iko bini iya. Iya ngebiak belama. Bini nya ira parai. Anak nya dah parai. Nyadi iya ke empu mimpi nya ake ake gayak ke nuklia iya. Enda tau tusi mimpi nya. Batu nya selalu taruh iya. Iya biak belama baka ke baru angkat lebuh bujang belama. Aku enda tau nusi mimpi nya uchu ko ko iya anu ake. Anu batu ko ake. Nya batu aku nya bisi nemu batu surup melaban ko iya. Pengujung tusi ke iya agang ari uchu iya. Batu surup melaban. Nya baka ibun aku cu. Ku iya. Ngasuh ke biak aja-aja.
Ku iya. Ngasuh ke biak aja-aja. Ku iya. Udah ai nusi nya iya nyembalik lembu tuai lepa rai meh iya. Nya.
Cerita. Nya batu batu surup melaban aki kami kelia. Aki kitai indai.
Aaa. Apai apai aki lah. Aki apai apai aki kelia.
Okey. Nya dah tampung orang nya reti ingat ke orang batu surup melaban dah tau tuai kitai. Aaa nganti bisi nya. Nganti bisi nemu nya.
Tau ribuan. Beribu-ribu ka memelei. Ngambi kitai biak belama. Okey.
Nya meh penerang pasal batu suru melaban cherita ti amai nyadi ni ndai. Ba aki kami suba. Nya batu nya nadai temu dini diatu ni ndai. Nadai temu. Sida aki. Batu nya lalu lesap.
Lalu lesap batu nya neh. Iya parai batu nya lalu lesap. Tujuh iko bini iya.

Akik berangga, akik akik akik akik berangga. Okey nya ya. Batu suruk melaban di Lubuk Subong mai nyani ndai? Au Lubuk Subong. Di Lubuk Subong lem anak engkelili semanggang. Nya kami ditu sigat-sigat megang. Angka aku tu bisa ampit. Ubat ada lebuai sakit ke nete nya nyo lesap deh. Au. Iya parai ubat nya lalu lesap. Hmm. Kami ora ulih mimpi iya neta tusi deh. Au au. Ubat nya pamar tusi age. Ubat nya lalu pulai age. Orang kembu nya leh. Okey. Ngagai antu ba.
Antu kemeri nya. Okey diatu kita akan nebang ba ukai batu suru melaban tu. Menebang kayu melaban tu ya. Kering kayu tu jadi nganti ke kayu api cukup manah ni indai? Oh manah kayu. Kayu api manah.
Kayu tu cukup kering. Okey. Tang iya taja taja iya kering. Ha? Oh setengah tebelian. Ah setengah tebelian.
Okey. Nya uh, bisi bisi kesak tu bisi kesak nya. Kesak tu meda. Ah nya. Nya kesak magang. Nya kesak magang.
Pu pedian depan tu lagi bisi kesak nya. Okey. Jadi dia tu aku ka start cinzo. Uh, nebang kayu melaban ke kita okey nya jari aku pasal kayu melaban okey harap ke penerang tu ulih nyaut sekeda ditanya kita pasal Bakani ke gaya kayu melaban a nya iya puchuk iya okay nya puchuk iya okay nyadi tu iya empu batang iya okay indai tu ngak ke kitu indai aku start tu ngak kitu au a okay mungkin nya okay mungkin nya enda enda sepia tu aja meda jadi dia enda ngelindu okay a pia okay okay okay ditu kita nebang kayu kayu melaban.

Ah nya iya. Assistant weh ko. ok nya iya terima kasih ari aku Malala ah betemu baru kitai ba berita ke bukai ah pasal cerita ke bukai ah mitos tauka cerita ah kitai Iban. Terima kasih ari aku Malala.